Moien an häerzlech wëllkomm bei enger weiderer Folg Daisy. Mol erëm eng Kéier, ne? Mir si lo hei kuerz virun Tscherno an engem Virörtchen a mir wollten ons lo Richtung Airbase maachen, fir mol bëssen Ausrüstung ze kréien, bësse Militärausrüstung, fir dass mer mol erëm cool ausgesinn a cool ausgerüst sinn an alles. Esouwäit ass et lo net méi, wann ech mech net ieren. Do uewen déi Haiser, wou mer gesinn, Dat ass esou esou eng Uertschaft, déi wou iwwer Tscherno ass. Do fënnt ee relativ vill Supplies a sou Saachen. Sou, an de Jeff, dee schwätzt. De Jeff, héiers mech nach? Jo, jo, ech sinn nach do. Jo, dann ass gutt, dann ass gutt.
Dofir déi Scheieren, wann ech net ieren, an deenen dote Scheieren kënnt der öft, net öfters, mee wann der Chance hutt, kënnt der eng Mousen do fannen. Well do hat ech d'Well virdrun eng fonnt an d'lescht Kéier och. An et ass alt déi Plaz, wou se bis elo am meeschte fonnt hunn.

Oh, dit mol leed, do war Server leck. Do war Server leck. Wie gesot, et kann e liicht paranoid ginn bei dem Spill. Ah, definitiv.
Nee, de Problem ass, wann ech mat der Axt géint d'Mauer schléiss, da gëtt dat nach ëmmer dee Schosstoun. An iergendwéi huet dat elo esou geglitscht, datt ech géint d'Mauer geschloen hunn. An do kann engem schonn eng Kéier de Wuppes goen. Also, dat steet fest. Bon, ech géing soen, mir maachen dës mol weider, well hei erreeche mer net vill.
Hei an deene Scheiere fannt der och gäre mol Militärilot oder esou eppes wat der kënnt gutt gebrauchen. Bon, Jeff, ech waarden hei ausser Range. Gesäit aus wéi wann ech en. Sinn dobäi, sinn dobäi, sinn dobäi. Gesäit aus wéi wa rëm Disconnect géing kommen. Hoffe mol dass et ewech geet. Bon, dat sinn d'Server, déi sinn nach zimmlech onstabil, mee bon, ech hat et schonn ëfters an et ass do och rëm ëfters ewech gaangen.
Also ech hunn lescht Kéier en Artikel iwwert d'Spill gelies. Si hunn nach wëlles Si kënnen, also si kënnen bis zu 300 Déieraarten hei afligen. Dat gëtt mega sauer. An och bis zu 3.000 Zombies op der Kaart. Jo, also sinn d'Server scho relativ staark.
Op engem Server 40 Leit plus 3.000 Zombien, déi wou stänneg do sinn, wou dann ofgemetzelt ginn awer. An dann nach Déieren. Also dat muss schonn, et ass kee Wonner, datt dat nach e Joer brauch, bis datt dat mol an d'Beta-Phas kënnt. Do hannen ass en Zombie. Ech ginn dee mol huelen. Mat mengem béise Baseball-Aarm hei. Ah, dat feelt wierklech, dass dropschléiss an de Kapp, dee flitt ewech. Vläicht kënnt dat nach. Sou, maache mol wéi déi räich Leit, maache mol Pogo, Polo. Eng dout ausgesi wéi den. Ok, do ass eng gewëssen Ähnlechkeet dran. Ech meng dat ass dee wou ech do virdrun och gesinn hat. Ah, deen berühmten do, ja. Wéi, ja genau, wéi den Adi. Mm, Also ech mengen, Kolleg. kann sinn. So, ech weess net, wéi komme mer méi séier dohinner, iwwert d'Schinn oder iwwert d'Strooss? Oh, mir kënnen d'Schinnen huelen, dat ass méi einfach. Ah, ma ech gi mol d'Schinn huelen. Du muss do. ronderëm e richtege Haus Ah, mir lafen. lafe wéinst duerch de Bësch. Ja, ech ech ging, ech ging immer nie schlecht.
Niewel de Schinnen ze lafen. Ja, ech och man och immer. Ech mengst dass de Band haut nëmi pak zouns ze stoussen. Wahrscheinlich net.
Ah, ech hu gëschter nach e Video gekuckt vun äh, War Wars Astronaut Hunter, ja. Ah ja, dat hat ech mer gezielt gehat. Speziell mat Panzer ja, ja. an déi Dingen. Ass net schlecht och. Also vun der Grafik Grafik seit relativ knackeg aus an och den ja den Oflaf vum Panzer ass relativ. Ja dat kann schon enke ukucken.
Wie wees vielleicht kënnt doriwwer och e Let's Play, mee am Moment konzentriere mer ons mol hei op onst Hauptprojekt oder och an an eis eenzegt Projekt bis elo. Mee bon vielleicht kënnt méi, et kënnt ëmmer drop un ne.
Wéi gesot, dir wësst wahrscheinlech, mir schaffen och.

Ge gefickt eingeschädelt, ne? Oh jo. Ah, Boah, lo kommen wir leck. Ech verstinn, ech verstinn wirklich net, wie war hun ech lorem de Leckei? Weil wir bei Elektrobau sinn. Oder dat wirklich um, dat wirklich um ophuelen, ech wees net, weil am Video selber gesäis lo net, dass et so ruckelt. Mais bon, ass och egal lo, he. Fett schon überlewen. Ech hun mol meng M4 raus. Wann net, da muss ech kucken, fir mer mol en anere Programm zouzeleen. Sou, do gesi mer elo dee Viruert, dee Viruert do. Deen ass éischter interessant, wann ee esou supplye wëll. Bon, mir kënnen enk op déi Gebaier eropklammen, Jeff. Mee ech weess net, ech hu kee Scope. An engem spéideren, spéideren Zäitpunkt, da kanns de enk aweisen, wéi dat mam Scope ass. Also, wéi Der gesitt, nähere mer ons grad elo Tscherno. Also, dat besteet souwisou zu méi wéi 50 Prozent aus. Fabrik. Aus, aus Fabrikgelänn an esou. D'Stad ass éischter ënnen. An ech géing soen. Also et ass, wéi geet et am beschten zum Handel, iwwert d'Gelänn goen, Fabrikgelänn oder duerch d'Duerf selwer?
Am beschte mir ginn, nee géi e bëssen duerch d'Fabrik, well mam Duerf ass och relativ ëmmer, also d'Dierfer hei, déi grouss Stied hei, Elektro an Tschernow ginn ëmmer, sinn och ëmmer am Kämpfen. Do gesitt awer d'Haus wou de Fliger da gerant ass. Wat och am Ufank net do war, mengen ech. An do, op deem do Gebai, muss der ganz gutt oppassen. Do sëtze ganz gäre Sniperen. Net, dir musst, däerft et net verwiessele mat deem Gebai niewendrun. Dat ass dat éischt héicht Gebai do. Do sëtze ganz oft Sniperen. An net déi vun der gudder Zort, déi wou léif mat Äech sinn an esou. Déi, déi Zort, wou, wou Äech eng Kugel an de Rei hunn. Hei dofir ass nach e Bürosgebai. Ech wéilt just dat duerchkucke goe, gell? Bürosgebai.
Hei vir, direkt un der Entrée hei.
Ah, do bass du. Okay, gutt, jo. Jo, okay, ech weess, weess wéin dass du mengs.
Ech enke doranner kucke goen. Do fannt der och geleegentlech an den Trapen eng Mousin, wann der Chance hutt. Bon, ech weess, et deet mer leed, dass et esou extrem ruckelt, mee et ass alt eng vun deene gréissere Stied. Kann een näischt maachen. Ke menke ganz séier doranner kucken. Do ass en Zombie. Spür meinen Zorn. Oder och net. Wo bass du, Jeff?
Ma si bei dir, si lo an der Strooss. Pass op, dass nach en Zombie hannert dem Drot. Ech gleewen awer kaum, dass dee kann do duerch agoen. Dee glotzt net, deen huet de Réck gedréit. Ech gi mol an, ah nee hei ass e Spidol, stëmmt. Hei ass e Spidol, jo mee mir kënnen awer bis eragoen, gell? Ech gi mol bis erop kucken, duerch d'Fënschter op een um Gebai uewendrop sëtzt. Ech mengen den Zombie kënnt mer geschwënn no. Jo ech hu gesinn, ech hu gesinn.
Géi du erop, ech halen hei den. Wart, ech kucken hei aus der Fënschter.
Jo wéi gesot, Zombie kënnen och nach gären duerch d'Mauere lafen. Do op deem Gebai, op deenen do zwou Säiten. Do lafen se ganz gären duerch. Bon, ech mengen da kënne mer ons direkt verpissen, da hei brauche mer näischt. Këchenzombie. Mir hunn ech sou spille wahrscheinlech. Oder och wéi ëmmer net. Oh Jeff, gell du. Oh mäi Gott. Trëffs niergendwéi. Nee, ech trëff net.
Laf einfach eraus an da maache mer dobaussen fäerdeg.
Dat ass wahrscheinlech déi einfachst. Okay, ze ass grad aus der Trap rausgeglitscht wéi ech erof komm sinn. Oh dat ass hei, dat ass hei, dat ass hei, dat ass gutt, ech hunn et. Hol du en. Hei niewendrun ass nach een. Kapott. Dei sinn der zwar méi wéi soss. Hol een do, ech hunn een hei an dem Eck nach. Ech hunn e krut, ech hunn e krut.
Esou, klack dir mol nach eng Axt an de Kapp an da laf mer ronderëm d'Stad einfach. Laf mer hannen, hei komm mat hei. Mir ginn hei duerch d'Industriegebitt, dat ass méi sécher. Ee Moment.
Ech war grad an der Mauer festgeglitscht. Do ass nach en Zombie riets vun dir.
Riets? Hei, hei, do leeft en do, jo. Bon.
Ah, ech krut en. Wonnerschéin. Sou, laf mol schéi rondrëm. Also wa mer lo Chance hunn, da kréie mer och nach eng Folg fir d'Airfield opgeholl. Ech weess dat awer nach net. Dat gesi, ah, dohannen ass dat Pyrrhusgebai, wat ech gemengt hunn. Do ass et jo. Ah, ech, also, dat, dat hätt ech misse gesinn, mee et ka een jo net alles gesinn, ne? De Jong ass blann.
De Jong ass blann, lo gëtt awer Zäit, Leit. Ech hunn 100 Prozent op all Ae. An zwar 100 Prozent pro Mille.
Oh jo. Zëppegläser.
Sinn déi Prozent, déi op de Fläschen ëmmer drop stinn, wou ech drénken.
Bon, ech froe mol just, ruckelt et bei dir och esou krass oder ass. Jo, jo, et ass och net, net ruckelfräi, soe mer esou. Mee krass oder wéineg? Oh, heiansdo krass, heiansdo wéineg. Well bei mir ass et. Zumools an den Dréisequenzen, wou ech muss dréien oder esou, do. Bei mir ass et duerchgehend awer. Et ka sinn, dass et um Computer, dass do kee Gaming Computer. Ka sinn, dass et um Fraps läit, jo. Mee ech schwätz kee Schäiss, ech hunn dech nach grad getraff. Di schwätzt kee Schäiss, dee brëllt just. Jo.
So, ech laf mol ganz hannen un d'Enn vum Gebai um Trap. Du méchs Sex wéi de Bier. Dass dat eenzeg Interessant ass am Fong. Du sëtzt dech bei d'Lach an e grillt.
Wat leeft? Du ass déi.

Alles gut, ich krut et. Gut, gut, gut, gut, gut. So, an Spidol gi mer och net dran, mir hunn alles wat mer brauchen. Wer will awer Kënnt nach een, kënnt nach een. Ja wéi Ja. gesot, et si Ah, mëttlerweil méi Zombien do.
Den do leeft eis no. Mee bon, et hues nach guer näischt zu deem wat an der Mod sou ofleeft.
Wéi gesot, ja d'Mod ass och e bësse méi, sinn d'Zombien och e bësse méi schnell.
Bon also et ass lo wéi s du wëlls Jeff, entweder huele mer lo als éischt d'Zelt Stad ënnen oder mir huelen. Ech géif soen mir géifen iwwer den iwwer den Airstrip, do ass menger Meenung nach ass méi sécher wéi den wéi d'Military.
Ok an hu mer als éischt den den Airstrip an duerno gi mer op dofir ass esou en Haus wou s de mengs nee wou dir d'Mousin dra fonnt hutt? Jo genau.
Ah ok.
Do hun ech zwar an mengem Liewen nach nie eng Mousin fonnt, gell? Mir hun der zwou bei enee fonnt.
Jo, eppes wou der iech och kënnt dru gewinnen ass, ech ech schwëmm zimlech vill, also wäert ech och wäerten och deen een oder aneren Zorr eran oder eraus mierken, mee bon, et ass léisst jo verkraaft, ne? Sou, ech ging soen, mir lafe lo um Schatt zou hei, ne? Ech gin emol hei an d'Bud kucken, Moment. Ma ech war dann efir bei der beim Elektro ge beim Elektro An wat hunn ech fonnt? Eng Mousin! Lo wierklech?
Jo!
Pouah, dat kann jo net sinn! Ech siche wéi en Idiot eng Mousin an hie fënnt eng direkt am Haus. Dat ka jo net sinn! Ech brauch se awer net.
You son of a bitch, gell? Komm elo mol bis eraus! Mit Mousen bringt och näischt, well se eng wichteg Kommunikatioun dofir ass. Ech hunn se esou Munitioun. Wou bass du lo? Ech sinn hei hanne beim Elektro-Ëmschaltwierk. Ok.
Ah jo, do, do esou niewent dem Bam. Mee wéi Bam niewent gesot, dem Bam. also mir hunn dräi Reegelen. Déi éischt Reegel ass, wa mer ee gesinn ouni eppes dobäi, dee gëtt fir, dee gëtt ni ëmbruet, ausser e schléit ons, da gëtt e verwarnt. A wann Der nach net héiert, da wëllen Der dat net léieren. Déi zweet ass, wa mer een op enger Airbase gesinn oder an engem Militärlager mat enger Waff, déi gëtt direkt ëmgeschoss, well do maachen ech keng Kompromisser méi. Ech weess, wéi déi Leit drop sinn, an dat sinn zum Gros elo och ëmmer Serverhopper. A wa mer elo ee gesinn, awer op en Feld mat enger Waff, da gëtt mer als éischt gefrot, ob e friendly ass. A wann net friendly ass, wann op eis schéisst, da gëtt eben erschoss oder hien erschéisst eis, jee nodeem wéi et ausgeet. Mee et muss ee schonn e bëssen e gereegelte Laf hu, soss klappt dat net hei. Bass nach hannert mir, Jeff? Ah, okay, jo, jo, ech gesinn dech hei virun. Ëmmer schéi bei, also da, déi oberst Reegel ass, esou gutt wéi méiglech ëmmer beienee bleiwen. Well se, wann een ze wäit auseneen ass, ass een opgeschmass. Da muss ee rëm een anere sichen an da kann ee ganz liicht eng Kéier iwwerrascht ginn.
Jo, ze no awer och net ze no. Deen ass, falls een eis begéint oder gesäit, dee probéiert dann, deen konzentréiert sech dann ëmmer nëmmen op een. Deen ewel emleen an dësen wann mer ze no beinee sin dee ass natierlech schlecht da gëtt hien den Sall guer am Bléck. Jo. Wann mer e bësse méi wäit ausernee si kann vläicht een sech leeën an e weess net méi honnertprozenteg wou en ass.
Sou wéi wäit ass d'Airfield nach ewech? Net méi esou wäit oder? Ah nee nee nee nee dat ass elo dat hei kënnt elo een vun hei kënnt d'Tankstell ervir dann ass et net méi wäit. D'Tankstell ass ongeféier d'Hallschent. Majo, da kënne mer vläicht den Airstrip duerchhuelen an dann huele mer dono nach an enger zweeter Folg dann de Rescht op. Wéi gesot, dat gëtt alles gekuckt, wéi et sech ergëtt. Probéiere fir Iech am Fong déi spannendst Momenter opzehuelen, mee et kann halt net ëmmer spannend sinn, well wann et ëmmer spannend wier, da wär et och iergendwann enke net méi spannend.
Ech dréine mol mäin Toun e bësse méi haart vum Spill, well schwätzen ass net ëmmer gutt fir den Toun vum Spill.
Wat war dat do lo fir e Saz? Ech maachen den Toun méi haart vum Spill, well wat? Ma ganz einfach, ech hunn, héieren net alles vum Spill. Ah ok, jo da maache méi haart, well wann iergendee schwätzt, da musse mer dat héieren. Am wichtegsten ass souwisou um Airfield muss een ëmmer gutt drop oppassen. Also déi beléifteste Plaz ass ëmmer um um Control Tower uewendropper.
Wou mer och schonn een erschoss hunn. Ja?
Ah ja. Jo, uewen Ja. am groussen Airstrip. Also mir spillen d'Spill jo schonn, wéi gesot, e puer Woche schonn. An do hu mer der och schonn erwëscht, déi wou uewen um um Airstrip loungen ze campen.
Mee bon, dat ass alt, dat ass alt elo e bësse méi schwéier ze mierken, vu datt en d'Läichen och no 10 Minutte verschwanne, wat ech perséinlech e bësse schiel fanne, gell? Kerem, da sollten se, da sollten se maachen, datt deng Saachen am Rucksak verschwannen an deng Kleeder, mee de Männche misst awer leie bleiwen, well da weess de, do ass iergendwou een. Soe mer elo mol, soe mer elo mol virun ons war eng Grupp vu 4 Leit, déi sinn op den Airstrip gaangen a si vun engem Sniper ofgeschoss ginn. Mir kommen dohinner, mir gesi keng Läichen, mir kënnen ons dat guer net denken, dass do e Sniper sëtzt. Mee wann awer elo véier Läichen do leien, da wësse mer, okay, déi sinn ze véier, déi musse scho bal vun iergendengem ëmgenitt gi sinn. An dann ass een och e bësse méi virsichteg en plus. Sou wéi Der do vir gesitt, dat do ass den Drot vum Airstrip, mengen ech. Jo, do ass den Airstrip. Sou, mir gi elo hei erop, e bësse méi an de Bësch. Da kuckt mer, dass mer ons schonn hannen ugeschlach kréien un déi ganz Saach, well d'lescht Kéier hat mer hei och e klenge Schosswiessel, do war et, also et ass wierklech dat Schlëmmst, wat et am Spill gëtt, déi Serverhopper do. Du gees an esou Gebai eran an op eemol héiers de een nodueden, da kanns de der ze gutt 90 Prozent sécher sinn, dass iergendee sech grad do ageloggt huet a grad an d'Spill kënnt. Mee esou wéi ech elo hei gesinn, Wann ech mech lo net ieren, dat do vir wat do um Feld steet op der Aire um Air-Strip, ass dat en Zombie? Ah Jeff du gesit, vun do gesäich et secher net.
Wou do vir do ass, kann links si, kann riets si.
Ech erkennen et net. Nee ech mengen et ass keen. Nee nee komm weider hei hanne riets laanscht. Also mir schläichen ons als éischt mol un d'Gefängnis erun, well dat ass dat wou alt déi meeschten ëmmer spawnen. An am beschten dir gitt esou séier, dir gitt ran a sou séier wéi méiglech eraus. Anspannung steigt. Ech so, ah, fängt immer un so nervös ze gi bei das dat Spiel bringt mir so weit, dass ich wirklich nervös gin bei so Sachen. Wievill Leit sinn da mëttlerweile um Server? Ah, du misst jo war jo scho méi wéi oft brenzlech ginn. Bon, ech géing soen, mir ginn als éischter fir den Tower kontrolléieren, dat éischt Gebai hei.

Déi do ass nach zou. Do steet en Zombiebann dran um Buedem, pass op. Ech huelen Ech wëllen, d'Aarbecht dass, aus. ech wëllen, dass en um Buedem steet. Nee, nee, e steet am Buedem. Mee hei, d'Dier, d'Dier ass op. Déi viischt?
Jop.
Ja, da war een dobannen. Jo, awer ech waarden dann hei op dech. Ech halen d'Dier erëm a. Jo, ech hunn d'Ax am Grappel, falls den Zombie op eis lassgeet. Wou hänks du? Ech kommen ëm den Eck hei. Ah, do bass du.
Maja, ech gi lues eran.
Ech halen d'Feld am A. Hei ass e Wéi? bëssen Taktik Maja, du. gefrot.
Gei du mol ran. De Bing, do vir steet nach en Zombie. Da war wahrscheinlech een dobannen deen. Also normalerweis ass lo keen dobanne gell well wann. Deen sech do ausgeloggt huet. So do war deen éischten. Hei war nach. Hei ass Munitioun fir deng M4. Oh dat ass eng gutt Saach, well déi brauch ech da. Wou? So zwee Zombie sinn nidder.
Hei steet eng, brauchs du eng Munitiounskëscht?
Nee, sou direkt net. Ah, Combat Boots, sou mol puer Anstännier. Hei ass nämlech eng Munitionskëscht, eng badly damaged awer. Wars du dat elo grad?
Jo, jo, ech hunn d'Munitioun erausgeholl. Ok, naja, an deene Gebaier hei. Ech gi séier erop, kuck du eng Kéier am Bing, ob do eppes dran ass. An dann zéie mer direkt weider, well ech si mech mega onwuel hei. Ëmmer schéi kucken, ob do een op der Trap steet. Heirannerluussen eng Kéier, sou. An eng Kéier esou. Okay, uewen ass clean, ne? Okay, gutt, dann d'nächst. Hei läit nach en Erste-Hilfe-Kasten, brauch ech net. Wann ech du Bandagë brauchs, huel der der mat. Ech hunn der méi wéi genuch. Hei läit nach e grénge Beret. Bandagë kéint ech allerdéngs nach gebrauchen. Awer ëmmer op de Buedem schéi leeë fir ze kucken, ob näischt ënnert de Better läit. Nee do läit näischt. Bon hei ass näischt Interessantes, Ech lass nach mat Bing Bing kucken.
gutt. Äh, Bing ass guer näischt. Mei da komm gëff Gas, raus hei. Wou ass hei déi Ka-, déi Dinger, déi. Dee rë-, gringe Beret? De Bondage, Bondage, de Bondage, ja. Ah déi sinn do hannert der Trap, hannert der Trap hei. Do uewen. Äh, wat leeft? Du glitts grad iergendwéi duerch d'Mauer. Jo, ech si grad, ech sti grad erëm hei baussen. Ech komm lo nët d'Dier am A halen. Et ass ëmmer esou eng Spannung an deene Géigender, well déi ëmmer haart ëmkämpft sinn.
Komm, ech däerf kee Fong schief Gas ginn, ech fläi eraus. A sot Äech ëmmer, wann Der ze puer Stéck sidd, sot Äech ëmmer, Lescht et ëmmer gutt, wann een noluet. Van der Kollege seet ech lueden no ass et gudd gell mee wann wann een noluet an et ass et ass kee vun Äerch gewiecht dann weg weg oder direkt erop an da schéissen hei la ech daf mir laafen einfach hei laanscht da gi mer hei an déi Scheier enke ra kucken sou waart ech kucken enke hei laanscht da. Okay. Hei ass op. Hei war, hei war irgend ee, gell? Do si Medikamenter, déi brauch ee da net matzehuelen. So, hei erëm direkt erausen an d'Gebüsch. Net, dass da een vum Tower sëtzt. Ass hei, ech mengen, hei ass, ass hei en Tower? Ech mengen net, oder? Ah, dach, do hannen ass en. Also, ech gesi lo mol keen direkt do uewendrop. An ëmmer schéin a Beweegung bleiwen. Well wann e Sniper op Äech schéisst, dann ëmmer schéi ronderëm lafen. Dat hues du der ganz séier gefullt.
Oh jo. An ëmmer kucken, wou en vu wou e ka geschoss hunn. Ëmmer direkt kucken.
Bon, bleif enkei fir an der Heck stoen, mir machen e klengt Folgenpäuschen fir d'Spannung bessen opzebauen, ne? Leeft en Hues iwwert den Déngen? Ma bleif hei fir an der Heck. Do leeft an grad en dann, Hues. ja, ass dach schäisegal, looss Ass déi zwar Hues de da nach Glusch, awer. mee.
So, klack dech heihinner. So, ma da gesi mer ons an der nächster Folg erëm, he? Vill Spaass!